Mela, il-clip li dħalna bih lura fl-istudios tagħna huwa eżatt fuq xiex sejrin nitkellmu. Għandi miegħi lil Kane Said, se nitkellmu fuq il-logħob responsabbli. Diġà ltqajna l-ġimgħa l-oħra, Kane. Merħba l-ewwel nett u grazzi talli qiegħed magħna llum. Insellmek Tiziana u nsellem lit-telespettaturi kollha li qegħdin isegwuna. Proset. Mela, il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli u hawnhekk fuq l-iscript tiegħi għandi numru Wieħed seba' seba' seba'. X'inhu dan in-numru u għalfejn għandna nċemplu? Ara, biex nibda Tiziana, nixtieq nagħmel referenza għal prinċipju tal-logħob. pajjiżna. Sewwa. X'inhu dan il-prinċipju li l-logħob għandu jitwettaq b'manjiera ta' responsabilità, ġusta u trasparenti, 'il bogħod mill-korruzzjoni u l-kriminalità, u fl-istess ħin li ż-żgħar tagħna, dawk l-aktar vulnerabbli, ikunu protetti. Hekk hu.
Issa, lura fl-2014 ġiet imnedija din il-fondazzjoni fejn aħna niġbru fondi mill-entitajiet tal-gvern, setturi tal-logħob u entitajiet oħrajn biex insaħħu r-riċerka fejn jidħol logħob responsabbli u l-vizzju tal-logħob, naħdmu fuq l-edukazzjoni, Inkomplu nsaħħu l-għarfien hemm barra fuq x'inhu logħob patoloġiku, il-vizzju tal-logħob, eċċetera u nkunu ta' spalla għal dawk li jkunu għaddejjin mill-problema tal-vizzju tal-logħob. Hemmhekk se norbot mal-mistoqsija tiegħek tas-servizz tagħna wieħed seba' seba' seba'. Permezz dan is-servizz li ġie mniedi lura fl-2015, mill-Onorevoli Chairman ta' dak iż-żmien Silvio Schembri, nilqgħu telefonati ta' dawn il-persuni li jkunu għaddejjin mill-vizzju tal-logħob. Dejjem il-persuni stess iċemplu? Le, sew qed tgħid, mhux il-persuni stess biss, anzi iċemplu aktar rabat jew ħbieb ta' dawk il-persuni affettwati.
Ekku, ekku, nirċievu dawn it-telefonati, għandna staff imħarreġ matul is-sena kollha u jekk nistgħu Nirreferuhom għal xi aġenzija, nirreferuhom aġenziji bħal Caritas, Appoġġ, Millennium Chapel, jew inkella nippruvaw nilqgħu għall-problema tagħhom permezz ta' għajnuna li tingħata mill-Fondazzjoni stess. Sewa.
Jeżisti xi servizz ieħor barra n-numru wieħed seba' seba' seba' li ħa jkun in-numru l-iktar ħa nsemmu Ew ħa nitkellmu dwaru bħalissa. Però jeżisti xi numru ieħor fejn daw il-persuni ibatu minn vizzju jew forsi dawk viċin tagħhom diġà semmejniehom jagħmlu kuntatt magħkom b'mod ta' kuntatt ieħor? Iva, ara, barra mis-servizz tal-helpline nazzjonali 1777 li nixtieq ngħid hawnhekk li huwa helpline free of charge, u l-persuna tista' żżomm l-anonimità kollha tagħha, aħna għandna s-servizz ukoll tal-online chatline. Jidħlu fuq il-websajt tagħna www.rgf.org.mt u bottom right corner isibu link fejn jistgħu jiċċattjaw mal-istaff tagħna. Jiġifieri prattikament flok iċemplu bit-telefon jistgħu jiċċettjaw bil-kompjuter, laptop tagħhom. Illum il-ġurnata nafu kemm hi iktar faċli bħalissa kulħadd. Ekku.
L-online chatting u fl-istess ħin naħseb anke l-online gaming semmejna l-aħħar darba. L-affarijiet qed isiru wisq iktar faċli. Xi kultant naħseb illi ma nibdewx nindunaw kif. tispiċċa vizzju. Ngħid għalija jiena pereżempju qiegħda d-dar l-ewwel ħaġa nagħmel naqbad il-mobile u dħalt fuq Facebook. Ekku. Ġifieri meta wieħed ikun jaf li għandu problema pereżempju? Ara, l-esperjenzi jvarjaw. Normalment persuna tibda tinduna li qiegħda tagħti importanza żejda lil-logħob. l-vizzju. Tqum filgħodu taħseb fil-logħob, torqod bil-lejl taħseb fil-logħob. Issib diffikultà fuq il-post tax-xogħol, ma tibdiex tikkonċentra. Issib diffikultà fl-istudji tagħha dawn iż-żgħażagħ tagħna li l-ħsieb tagħhom imur fuq l-online gaming. Ta' sikwit il-ħin kollu isibu problemi fir-relazzjonijiet tagħhom. relazzjonijiet soċjali mal-maħbubin tagħhom, relazzjonijiet fuq ix-xogħol, affarijiet minn dawn li jiena dejjem ngħid li l-aktar pass diffiċli huwa l-ewwel pass. Imma nixtieq ngħid ukoll biex il-persuni hemm barra li għaddejjin mill-problemi jagħmlu kuraġġ, anke l-qraba ta' dawn il-persuni, Għaliex? Għaliex iva, ikun hemm frustrazzjoni, ikun hemm dwejjaq, ikun hemm biża' għax il-maħbub tiegħek, il-maħbuba tiegħek daħlitek fi problemi finanzjarji. U din tista' tkun il-problema eżatt mhijiex tagħhom. Jiġifieri huma wkoll qed jispiċċaw. Ekku, ekku.
Jiġu parti, parti mill-problema, mill-konsegwenzi li jġib miegħu l-vizzju. Inħeġġuhom aħna bħala fondazzjoni, Iċemplu, is-servizz qiegħed hemmhekk, in-nies qegħdin hemmhekk biex jgħinu, taqtgħux qalbkom, pass pass u flimkien u flimkien naslu. Iċemplu iktar nisa jew irġiel? Ara, mill-istatistika li għandna iċemplu aktar nisa u qraba tal-vittmi. Sewwa.
Iva, iva.
Xi naħseb ma nafx imma forsi kif għadna il-persuna li qiegħda minn barra tispiċċa qisha parti minn li xu kollha ġifieri mhux biss min għandu il-problema, iddejjaqni l-kelma problema, ma mhux biss min għandu l-vizzju li forsi mhuwiex qiegħed jinduna imma anke n-nies ta' madwaru jista' jkun qegħdin fl-istess ċirku illi maqbudin ukoll u anke huma stess għandhom bżonn l-għajnuna. Ekku, ekku. Hawnhekk nixtieq nagħmel referenza wkoll, Tiziana, għas-servizz tagħna tas-self bearing forms. Sewwa. Dawn huma formoli ta' esklużjoni jimtlew mill-vittmi, mill-persuni li jkunu għaddejjin mill-problema tal-vizzju u jeskludu lilhom innifshom għal sitt xhur, sena jew jekk jipprovdu ċertifikat mediku jistgħu jeskludu lilhom innifshom għal perjodu indefinit ukoll. Iċemplu 1777, jagħmlu appuntament magħna ħa jsibu l-istaff lest biex jimlew il-formoli kollha. Imbagħad aħna naħdmu flimkien mal-Awtorità Maltija tal-Logħob, l-MGA, u nżommu statistika u nżommu d-database aġġornata. Barra mill-land based gaming parlours li huma każinòs, wienet tal-logħob, eċċetera eċċetera, is-sena d-dieħla ħa nkunu qegħdin naħdmu fuq l-online self bearing. Jiġifieri mhux biss inti teskludi lilek innifsek minn każinò partikolari, imma teskludi lilek innifsek ukoll mid-dinja tal-online. Proset.
Mela n-numru li għandna niftakru wieħed seba' seba' seba'. Anka jekk intom m'għandkomx dan il-vizzju, anka jekk forsi m'intix ċert jew ċerta illi, qed tidħol fil-vizzju, billi nċemplu m'aħniex se nagħmlu ħsara. Ekku. Jiġifieri kif qed jgħidilna Kane hawnhekk, għandna numru, jiena naffaxxina ruħi Kane, kemm qed niltaqgħu ma' nies u entitajiet differenti waqt kalamita li qegħdin hemmhekk lesti, kulħadd qed jgħidlek u jgħidilna kollha kemm aħna qed ngħinukom, is-servizz hemm qiegħed, is-servizz huwa b'xejn. Jiġifieri kull m'għandna nagħmlu fil-verità, issaqsi, telefonata, Milli mbagħad ikun tard wisq u forsi l-affarijiet jikbru iktar. Hekk hu, hekk hu.
L-istaff qiegħed hemm, il-fondazzjoni qiegħda hemm biex tgħin. Nerġa' nirrepeti, tiddejqu xejn, m'hemmx mistħija f'dawn l-affarijiet. Ċemplu, żommu l-anonimità kollha u aħna lesti li ngħinukom tikkumbattu din il-pjaga soċjali li qed tolqot bil-mod il-mod lil pajjiżna wkoll. Proset, grazzi Kane tal-li kont magħna. Jiena minn hawnhekk ħa nibqa' ftit hawnhekk, tista' tibqa' inti miegħi hawnhekk Kane għax għandi